Уырызмӕг ӕмӕ Хӕмыцы райгуырд. Дзерассӕ цардис йӕ цӕгаты, ӕмӕ йӕхи бар нӕ уыд. Ӕмӕ йын йӕ мад загъта: «Ацу Нарты уӕзӕгмӕ, уыдон стӕджы хъӕд афтӕ у, ӕмӕ сӕ уӕзӕгыл чи нӕ райгуыра, уый сӕхицӕй нӕ хонынц». Цы кӕна мӕгуыр ӕнкъард ус? Йӕ мад ын куыд загъта, афтӕ ӕрхӕндӕгӕй рараст ис Донбеттыртӕй Нартмӕ. Цӕугӕ кӕны, фӕлӕ йӕхинымӕры хъуыды кӕны, ацӕугӕ фӕкӕндзынӕн Нартмӕ, фӕлӕ мын хӕдзар та кӕм уыдзӕн? Ӕрцыди Нартмӕ. Фӕцӕуы нымдгӕнгӕ ныхасы рӕзты, ныхас адӕм дис кӕнынц. Ай чи у? Цӕугӕ нӕм чындзы цыд куы кӕны, ӕмӕ нӕ чындз ӕддӕ куы нӕ и, нӕ хуындӕджы бадӕг, нӕ тӕргай лыгъд. Хистӕртӕ дзурынц кӕстӕртӕн. Ацӕут, устытӕн зӕгъут, ӕмӕ ацы уазӕг ус чи у, уый нын базонын кӕнӕнт. Кӕстӕртӕ ацыдысты ӕмӕ устытӕн загътой: Нӕу ӕй сӕдӕг чындзытӕ. кӕд уӕй сӕдӕг у, уӕд нын ӕй сымах бафӕрсут. Мадӕл устытӕ, кӕд сымах хуызӕн у, уӕд та нын сымах базонут йӕ бӕрӕг. Кӕстӕр чындзытӕ ныккалдысты Дзерассӕйыл ӕмӕ йӕ фӕрсынц, чи дӕ, цы дӕ, уый нын базонын кӕн. Уый сӕм йӕ дзыхӕй нӕ дзуры, йӕ зӕрдӕйы хъуыды кӕны, адонӕн бӕргӕ зӕгъин чи дӕн, уый, фӕлӕ мын уӕд мӕ ныхӕстӕ хистӕр устытӕ мӕхи дзыхӕй нӕ фехъусдзысты. Чындзытӕм куы нӕ сдзырдта, уӕд ыл хистӕр устытӕ амбырд сты. Фӕрсынц ӕй: Нартӕн цы бавӕййыс, уый нын зӕгъ. Уеппӕтмӕ мӕм дзырд ма кӕнут, кӕд мӕ фӕрсут, уӕд мӕ уӕ-иу бафӕрсӕд ӕмӕ мӕ дзырд зӕгъон. Уӕд ӕй иу ус фӕхицӕн кодта ӕмӕ йын загъта: «Цӕй уӕдӕ, мӕ хур, мӕнӕн зӕгъ дӕ ныхас, ацы хъӕу мӕныл ӕууӕнк ис». Уый йӕм бакасти ӕмӕ загъта: «Ӕз дӕн сам ацы уӕзӕг ӕмӕ мӕ файнустытӕй, фӕлӕ мыл ӕндӕр бон нӕй, ӕмӕ йӕ хъуамӕ зӕгъон. Ӕз дӕн Ӕхсӕртӕджы ус, ӕмӕ йӕ мӕсыджы бындзӕфхад кӕм ис, уырдӕм мӕ бакӕнут. Устытӕ фехъусын кодтой Дзерассӕйы ныхас Нарты хистӕртӕн. Нарты хистӕртӕ бацин кодтой ӕмӕ загътой. Ӕхсӕртӕджы мӕсыгӕнӕй йӕ бинагмӕ нӕ, фӕлӕ йӕ скӕнут йӕ сӕйрагмӕ. Дзерассӕ дзуры. Уырдӕм схизинаг нӕ мадӕн, тагъд уын фенын кӕндзынӕн уӕхион. Ӕмӕ мын нырма ӕрнцайынӕн уӕ бӕрзонд мӕсыгӕй уӕ талынг скъӕт хуыздӕр у. Ӕмӕ йӕ акодтой скъӕтмӕ, ӕмӕ йын уым дыууӕ фазон лӕппуйы райгуырди Уырызмӕг ӕмӕ Хӕмыц.